ini nesister yangu takazvarwa pamwe chete tiri matwins aitove mukuru ndini because ndini ndaiva ndakatanga kubuda taiva matwins aya asina kufanana yes iam handsome but my sister is very cute akanaka mwana iyeye Takakura tichipinda chikoro kumwe chete. Maparenzi edu vanhu vakanga vasingawane zvavo saka padzimba apa ini nesista yangu taingorara mumwe chete. Apa taiva takazvarwa tiri vaviri chete. Ini my name is Roosevelt and my sister is Roosevelt. takanyora form 4 yedu zvakanaka naka apa taiva tamirira maresults zvedu tigere pamba zvinhu zvacho zvakangotanga umwe musi tanzi endai kugarden takaenda kuye ko kwaiva kurwizi kunotonzi fambei taitaura nyaya kwakubva rozi angotanga he ruu ndiberekewo Me. Ah Rozi shamwari kukubereka munhu mukuru akaita sewe here? Her. Se bra yangu chingondiitirawo favour. Me. Ah Rozi shamwari handina kana simba ndingopedza muromo iwoyo munhu akanga ava kumusana. Ndakakanda badza randaiva ndakabata kwakubva ndamubata kumagaro uku kwaiva kuitira balance ka ndaiva ndakuda kudonhera kumashure ko miviri yedu yaiva yakangoenzana. Me, Rozi unonditemesa nebadza apa ndoda kumapfanya pfanya magaro iwayo. Her, Ndozvandenge ndichitoda. Me, Umm Rozi ngatiite zvekuenda kugarden. Akadzuruka kwakubva tatanga kufamba zvedu vana vanyamunhu. Nyaya dzaitaurwa ipapo aiva mahwani chaiwo. Mongozvinzwira akatanga ndiRozi. Her, Asi Rue vasikana wavaidanana navo tiri kuchikoro waitorara navo here? Me, haa kwete ndaisarara navo. Her, asi wakamborara here nemunhu since? Me, umm handina ini shamwari handitozvizivi. Her, umm Rue don't lie to me iwewe vakomana mune musikanzwa ndozviziva asi ini unoziva here kuti im still virgin. Me, aah Rozi wakunyepa iwewe unoreva here kuti naMugeya hamuna zvamakaita? Hee handina ini since kana zamu aimboribata here look my breast are still stenting zviri bhoo me how can i know kuti you are telling me the truth hee huya uone ndakabva ndati dhuu zvangu kufunga muviri wesister yangu ndakanga ndisina kumboona ndakaguma tiri vadiki Kodzero dzedu taichengetedza, kurara tairara imba imwe chete asi kwete mujira rimwe. Kuchinja taitoti umwe haapindi kana umwe asina kupfeka. Saka ndaiva ndakuda kutoonawo semunhu aichiva hanzvadzi. Me, vhura tione. Akabva asimudza dress kwakubva asimudzira chiuno. ndakabva ndabata nemaoko kwakuendesa zvigunwe zviviri zvangu kwakunoona zvechokwadi kwakasoswa ndakabva ndangopapuruzira kwakubvisa ruoko he haunyari wakupuruzirei mi semunhu angobata chihandei toita basa apa takafamba zvedu kusvika kugadheni takabva tatanga kudiridza muriwo hapana hapano manje tapedza ndava kudiridza Hapano manje tapedza kudiridza kwakubva Rose abudisa zamu rake apa zamu mazamu ake akanga ari mahombe aiva achirinanganidza kwakubva andidana he Rue ndiwe unoziva ziva huya uone kapundu kari kundishungurudza mi Kapundu kei Rose ndokukura zve ukaona wakuita twupundu. Ndakabva ndanoribata rumwe ruoko rwakabata nyatso. Ini manje ndakabva ndatanga kupuruzira nyatso ndichiita sendoda kusvina kapundu kaye. Ndakaona munhu akuisa diti mberi akatarisa. Ndakabva ndaregera zvangu ndikango ndikaona ndanzi ruoko dzvee. Her, Ah pane zvawanga uchiita zvonakidzira so ita futi. Aidzosera ruoko rwangu pazamu rake akabva abuditsa mazamu ese kwakubva ndatanga zvangu kutenderedza nyatso dziya nemaoko. Ndakaona haiwa munhu atondibata mapendekete ndakabva ndaziva kuti apa ndatokonzeresa.